L-ewwel nett nagħti ħajr lill-Professur Karm Borg u lit-tim tiegħu tal-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxien b'Dinjità għal din it-tieni riċerka li llum ħa nkunu qed nippreżentaw għall-konsum pubbliku ħa ngħidu hekk min-naħa tal-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà. Għalhekk huwa tassew pjaċir tiegħi li nilqagħkom għat-tnedija tal-ewwel studju ta' riċerka mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għejxien b'Dinjità. L-Osservatorju huwa wieħed mill-ħames entitajiet ta' riċerka li jaqgħu taħt il-kompetenza usa' tal-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà li taħdem biex tidentifika, tiżviluppa u tippromovi l-ġid fost il-persuni li jgħixu f'Malta u f'Għawdex. L-Osservatorju għall-Għixien b'Dinjità ġie stabbilit bil-għan li jaħdem biex jippromovi ħajja dinjituża għal kulħadd. L-għanijiet tiegħu huma l-involviment kritiku b'għarfien, il-monitoraġġ tal-progress lokali u l-ġenerazzjoni ta' dejta empirika dwar kwistjonijiet ta' esklużjoni soċjali, kulturali u ekonomika. Il-pubblikazzjoni ta' riċerka li qed tiġi mnidija llum tesplora r-rabta li teżisti minn dejjem bejn it-tluq bikri mill-iskola u l-impatt tiegħu fuq il-ġid. Bonġu Ministru skużani għax ma ndunajtx, ma ġara xejn. It-tluq bikri mill-iskola huwa wieħed mill-indikaturi soċjali tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Dan jhedded b'mod serju d-dritt fundamentali tal-bniedem li kull persuna tgħix dinjità u jippreżenta ostakolu sinifikanti għall-ġid. Jillimita n-nies għal firxa idjaq t'għażliet tal-ħajja u jżid ir-riskju tagħhom li jbatu minn deprivazzjoni ekonomika u marġinalizzazzjoni soċjali. Dan kollu għandu effetti devastanti fuq il-ġid fuq livell personali, komunitarju u anke soċjali. F'Settembru tal-2015, kont preżenti fin-Nazzjonijiet Uniti fejn ġew approvati b'mod unanimu u daħlu fis-seħħ l-Għanijiet Globali għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-SDGs. Flimkien ma' mexxejja oħra dinjija,

u biex nippromovu opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja għal kulħadd. Ħadd m'għandu jitħalla lura. Il-miri biex nagħmlu dan l-għan realtà jridu jkunu ċari u jridu jqisu wkoll ir-riċerka eżistenti dwar dawn il-kwistjonijiet biex inkunu evidence-based, sabiex l-istrateġiji jkunu bbażati fuq l-evidenza. Dan l-istudju ta' riċerka jippreżenta Analiżi tal-istatistika fil-fond tar-rabtiet li jeżistu bejn it-tluq bikri mill-iskola u t-tnaqqis fil-ġid. Dan jistabbilixxi li huwa analiżi komprensiva li tirrelata l-kwistjoni tat-tluq bikri mill-iskola ma' aspetti differenti tal-ġid, filwaqt li tesplora kif tal-ewwel iħalli impatt fuq tal-aħħar abbażi ta' evidenza tar-riċerka. Tabilħaqq din l-evidenza hija kruċjali u trid tiġi kkunsidrata sabiex it-tluq bikri mill-iskola jiġi ttrattat b'mod konkret. Dan irid jiġi indirizzat b'mod xieraq sabiex il-konsegwenzi negattivi tiegħu ma jibqgħux jippersistu fost ġenerazzjonijiet preżenti u anke futuri bħala parti minn ċiklu sfortunat u vizzjuż ta' faqar. Minbarra l-assoċjazzjonijiet qawwija mal-faqar dan l-istudju juri wkoll li t-tluq bikri mill-iskola huwa marbut ma' evalwazzjonijiet suġġettivi u foqra tal-ħajja personali, funzjonament inqas effiċjenti fil-ħajja ta' kuljum, u esperjenzi aktar frekwenti ta' emozzjonijiet negattivi. Huwa evidenti f'din l-analiżi li, b'mod ġenerali, persuni li jifqu mill-iskola qabel iż-żmien huma anqas kuntenti u sodisfatti fil-ħajja tagħhom. Iħossuhom anqas ottimisti dwar il-futur tagħhom u jesperjenzaw aktar spiss sentimenti ta' esklużjoni soċjali. B'xorti tajba, jidher li hemm indikazzjonijiet pożittivi. Dawn l-aħħar snin Malta esperjenzat waħda mill-aktar rati mgħaġġla ta' tnaqqis fost persuni li jifqu mill-iskola qabel iż-żmien fl-Unjoni Ewropea. Huwa importanti li nkomplu f'din id-direzzjoni u għal din ir-raġuni rridu nibqgħu niżviluppaw l-għarfien tagħna dwar l-aspetti kumplessi ta' dan il-fenomenu. Irridu nibnu għalhekk fuq il-ftehim eżistenti tagħna ta' għaliex in-nies jifqu mill-iskola qabel iż-żmien u nittraduċu dan fi sforz tanġibbli biex niżguraw li kull tifel u tifla jibqgħu l-iskola u jaċċessaw id-dritt fundamentali tal-bniedem tagħhom għal edukazzjoni ta' kwalità. Għal dan il-għan, nittama li s-sejbiet ta' dan l-istudju dwar it-tluq bikri mill-iskola jkunu jistgħu jiġu tradotti f'impenn rinfurzat għall-ġlieda kontra t-tluq bikri mill-iskola u partikolarment fid-dawl ta' evidenza msaħħa li turi r-rabta tiegħu mat-tnaqqis fil-ġid Qed isir ammont kbir ta' xogħol permezz tal-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà biex niżviluppaw u nippromovu l-ġid, filwaqt li niżguraw li l-kunċett ta' ġid jibqa' fuq quddiem nett tal-aġenda nazzjonali. Għalhekk nitlobkom tieħdu din l-evidenza magħkom u tmexxuha 'l quddiem billi tapplikawha fil-ħidma tagħkom stess f'dan il-qasam. Flimkien irridu nirsistu sabiex niżguraw li l-esperjenza edukattiva tkun ta' sodisfazzjon u relevanti biżżejjed biex negħlbu r-raġunijiet li jwasslu għat-tluq bikri mill-iskola. Ir-raġunijiet għat-tluq bikri mill-iskola huma differenti għal kull tifel u tifla individwali U għandna r-responsabilità għat-tfal kollha biex nidentifikaw dawn ir-raġunijiet u nappoġġjawhom biex jibqgħu jibqgħu fis-sistema edukattiva għal aktar żmien possibbli. Flimkien nistgħu nieħdu sehem biex niżguraw il-ġid ta' kull tifel u tifla f'pajjiżna. Nirringrazzjakom.